Medo wò zɔ na wòe va agbe ŋke ƒe ya va la dzi. Egbe mègadi be míagakpɔ nu evelia alo nye ƒe mawunya evelia ŋu. Le Mateo ta ewo ƒe kpukpui Mateo ta ewo kpukpui ma yi ɖe dzia vi ɖe ne miakpɔe nam la, Mateo, Mateo, Mateo, Mateo Taiwo, correct, Mateo Taiwo ƒe kpukpui blatɔ vɔ enelia kɔ yi ɖe blatɔ vɔ ade, blatɔ vɔ enelia eya ye hɛ kɔ yi ɖe blatɔ vɔ ade. Míaxlẽ tso dzia me le fi ebe, ebe, mègabu xaa bena, Mèva to mefafa nage le anyigba dzi o. Nyemeva tomefafa nage o, negbe yi boŋ, negbe akpatsa boŋ, negbe etu boŋ, negbe bɔmb boŋ, negbe dɔwuame boŋ, negbe hiãkame boŋ, Ele gɔme si nam ɖe ɔ be megakɔ nya ɖeke kɔ kpe ɖe Biblia ŋu o. Nye me kɔ nya ɖeke kɔ le kpekpe ɖe ŋu vɔ. Blatɔ, ele kpɔ nam ɖe blatɔ vo nelia ɖe eƒe nuwuƒe eƒe nya gãe me le. Madze gɔme ke, ebe, Megabu xaa bena meva tomefafa nage le anyigba dzi o. Yesu Kristoe le nu ƒo. Ŋ. anyigba dzi o, nyemeva tomefafa na ge o, negbe yi boŋ, yi alo akpatsa alo krantɛ. Ok? Alo ehɛ. Ele gɔme si nam ɖi. Elabena míayi ɖi kpukpui blaha blatɔ vɔ atɔ̃lia. Elabena meva Meva ame kple fofoa, vinyɔnu kple dada, ŋutsuvi, srɔ̃ kple lɔ̃xoa dome mage, eye ame ƒe ketɔwo anye ye ŋutɔ ƒometɔwo. Ame ƒe ketɔ alo futɔ anye ye ŋutɔ ƒometɔwo. Mede kuku na wò alo ne kɔ to kɔ da ɖe ɖe leke nèse nya ya gɔme? Babiae lɔ. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ye ya le nu ƒom. Ebe ɖe, mègabu ha bena, meva to me fa ge tomefafa nage le anyigba dzi o. Nyemeva tomefafa nage o. Negbe yi boŋ. Ya megblɔ be ɖe, negbe akpatsa boŋ. Negbe krante boŋ. Negbe dɔwɔame boŋ. Negbe hiãkame boŋ. Negbe fuwɔame boŋ. Elabena meva ame kple Fofoa vinyɔnuvi kple dada, viŋutsu, ŋutsuvi, srɔ̃a kple lɔ̃xoa dome mage eye ame ƒe ketɔwo anye ye ŋutɔ ƒe ƒometɔwo. Mabia se lo. Yesu Kristo yi wo dzi. Dzidudu le abɔta nɛ. Aʋafiagã wònye. Ya woxlẽ nuwo gbogbo ɖe kɔ da ɖe edzi ɖee. Mabia se lo. Biblia ŋlɔlae boŋ tagbɔ le gbegblẽ na alo nyateƒe wònye be wote ŋu ŋlɔ nya ya na mí? Mabia se lo. Gbɔgbɔ me wòdze be mayi mase gɔme alo ŋutilã me ye nyagbe yi woxlẽ nam ɖee. Maxlẽ na nɔvinye yi menya gbalẽa xexlẽ o. Matsi na wɔe. Mía tɔgbuiwo ɖe, womete ŋu nya Biblia xexlẽ o. Míawo vie egbe ɖe eŋu ke míele agbalẽa xlẽ zɔ. Wogale etranslate de gbe bubuwo me. Wotranslate yi ɖe Arabic me, Hindi me, Budi, Buda ƒe gbe me. Woxlẽ a, a kablegbe kura nyemekpɔ nya o. De gbewo me nyɔɔ, eŋegbe kple blugbe. Yevugbetɔ vɔ̃ɖi. Yi ɖe YouTube ne nàva, nàva srɔ̃ nane la, Biblia ɖe amewo le eme kaka fifia wole kpɔ be kpɔ ame abu mi kɔ sia sugbɔ. Ele gɔme si nam ɖi. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo yi va xexea me yi nye aʋafia, yi nye ŋutifafa fia. Ebe ɖe metia ame ɖe megblɔ be yi va ha ɖe vɔ̃etɔwo ta alo yi va ha ɖe ame nyuiwo ta. Ebe ɖe megabu ha bena meva to me faf tomefafa nage le anyigba dzi o. Megblɔ be eh, Arabtɔwo alo Awusatɔwo alo ao. Womede kpe ame aɖeke ebe ye ya me anyigba dzi o gblɔ. Megblɔ be ne wòmenye Kristotɔ o ɖeke ma ya wòva na wò ao. Mabia se lɔ. Ɖewo ŋlɔe alo ame ye ŋlɔe da vɔ alo nyateƒe wònye. Ame kae se nyagbe ya le Yesu Kristo ƒe nu me wòŋlɔe da ɖe? Ayo, enya biase. Maganɔ gblɔ ɖa. Evangelist Adai kple Avram ɖe woʋu ŋku na Ghana viwo. Edze be Ghana tɔ no ʋu ŋku. Afrika tɔ no ʋu ŋku. Ele Benin, ele Togo, ele Ghana me. Eʋe dukɔ gblɔ me le. Ŋgɔgbe yim míle alo megbe yim míle? Míle bi míxɔ abe Ghana Christian country ye. Vɔdɔwɔame le amewo wu. Emɔdzi gblẽ corruption vivivo ya yɔ Ghana dukɔ me. Ne wome hate wo makpɔ dɔ awɔ. Ele dɔ me kura tse hafi ave nakpɔ promotion edze be na hate na ame ɖe corruption vivivo dziƒo mɔe ma. Enya biase. Dziƒo mɔ ye hã. Ele kpɔ kplim. Mateo ƒe agbalẽ tae wo. Kpukpui blave vɔ eo eh, blatɔ vɔ nelia kɔ yi ɖe blatɔ vɔ ade eya me hlẽ na wɛ. Ebe ame ŋutɔ ƒe futɔ ɖe anye eƒe ƒometɔwe. Ame ok, ne lé fu wò ƒometɔ ɖe, ekema ame kae nàwɔ nyui na? Xobe wɔ nyui na nɔviwò. Ekema Mawu nèwɔe na. Ame yi ke lé fu nɔvia, efia be lé fu Mawue ma. Matsi na alo dziƒo yi alo going to heaven. Hmm? Do la be ɖe nye menya le ma describe o. Abe yewoayi de dziƒo ɖe. Matsi na wɛ o mayi o. O ma te ŋua yi o bikɔ me kpɔ nya gbɔgbɔ me ƒe akpa dzi o bikɔ o be gbɔgbɔ me kpa dzi ne le fu nɔvi wɛ kura tse ɖe ame wu la o nyo. And a normal condition they have to charge you for treason. Okay? And a normal condition ne ekpɔ dzi ku ɖe nɔvi o ŋu ɖe they have to charge you for treason and therefore you go to hell. Ame wu la enyo ne ekpɔ dzi ku ɖe nɔvi o ŋu. Ame si lé dziku ɖe nɔvia ŋu ɖe, amewulaa wònyo. Si gbe Biblia fia míe ma. Ame ka yi ɖe dziƒo? Ne èbu ta me vɔe be yeadɔ kple nyɔnuvi, èkpɔ nyɔnuvi wòdzro wò, èxɔ atsɛ yi, èdɔ kple nyɔnuvia vɔ xoxo. Ame ka yi ɖe dziƒo? Ŋutsu woame ene nado le nya ya me. Hey, pastor woe kura ɖewoe, pastor vɔɖi ɖewoe, pastor fiafitɔ ɖewoe kura tsɛ le sɔlimewɔ me, le dɔdɔ kple sɔlimeviwoe. Ame ka ye akpɔ nyɔnuvi wòdze tugbe? Ekema aleke nàde srɔ̃ zɔ? Ne mèkpɔ nyɔnuvia wòdzro wò o, mèkpɔ nyɔnuvia wo nɔnɔme dzɔ dzi na wò o, leke wòawɔ ava dii hafi wòava de? Dziƒo yiyia ɖe, menye nu me ye o. Ya wokɔ dzomavɔkɔ ta ɖe eŋu. Ya le vɔvɔ̃ haɖe dzomavɔ ta. Nye megblɔ ɖaa, ne Kristotɔ mayi o ɖe, Moslemwo ayi. ne míawo dede kura tse o ta once we are in group going to that hell africa kura tse xɔ dzo wu teƒe ɖe sia ɖe le xeyame hade vɔɖivɔɖi nyenye ta yevu va wɔ slave trade ɖe fi ne biblia nɔ magabia ke wova wɔ wova wɔ kolo wova colonize mi ɖe fi ne biblia nɔ míatɔwɛ mina mi ƒo ŋku mina mi xlã gbalẽ ne mi se gɔme Ele gɔme si nam ɖe. Abusam yina ɖe Mawu gbɔ va wɔna miti nɛ. Menɔna eteƒe o. Vɔ makɔ ne makɔ nyewo video ɖe kɔ va. Eh, makɔ Leo, Leo ƒe ko coach ɖe makɔ kɔ tsa kple míaƒe ex president Jerry John Rawlings makɔ tsa ɖe ŋu. Ne nase ale yewo describe abusam, ale yewo describe yevowo ɖa.